Бу күннэргэ турбут тыаллаах күннэр баһаары түргэнник тарҕаттылар. Сайсаар түөлбэтигэр, баһаар киирэригэр олохтоохтор дьиэлэрин быыһыырга бары күүстэринэн туруулаһа сатаабыттар да, уот күүһэ иннин биэрбэтэх. Баһаар хайдах саҕаламмытын, олохтоохтор хараастыыларын, хоромньуларын биһиги Горнайдааҕы корреспондеммыт Роман Дмитриев миэстэтигэр тиийэн билистэ. Сэттэ үһүс кэриҥэ нэһилиэнньэлээх Горнай улууһун Бэс Күөлүн бөһүөлэгин Сайсаар диэн олохтоох дьон иҥэрбитинэн ааттанар Кэскил түөлбэтин дьиэлэрэ атырдьах ыйын хэттис күнүгэр ойуур баһаарын содулуттан имирэ эстэн киһи харааста көрөр хара уулаах дьулаан хартыынатыгар кубулуйда. Бэс Күөлүн Сайсаар түөлбэтин отут биир ыалын дьиэтэ бу курдук күн аҥарын иһигэр күл-көмөр буолан билигин манна туох да суох буолбут. Бөһүөлэк хотугулуу илин өттүнэн киирбит түөрт аан үөмэрдээх баһаар Официальнай чахчынан Нам улууһун территориятын чугаһыттан улуу сыһыы сириттэн кэлбит. Төһө эмит уоту утары үлэлэр барбыттарын үрдүнэн, бу күннэргэ күүстээх тыаллар тохтообокко түспүттэрин түмүгэр уот бөһүөлэккэ үөһэннэн верховойдаан киирбит.
Диэннэн ото отут бидje былдьаттыбыт ол иһигэр отонно икки түөрт квартиралар дьиэ уонна түөрт икки квартиралар дьиэ уокка былдьанна уонна аата дьаана дьиэ дьиэҕэ былдьанна Хастыым этэ сыл устата бэйэлэрин кыахтарынан дьиэлэрин туттубут. Көмүс нээкэ уйаларыттан, малларыттан, салларыттан, баайдарыттан, дуолларыттан, сүөһүлэриттэн, астарыттан, техникалартан матан, күлэ эрэ көрөн хаалбыт дьон бу күннэргэ утуйар уулара көтөн, уйулҕалара хамсаан сылдьар кэмнэрэ. Раиса Иванова иэдээн тахсыбытын кэннэ түөрт оҕолорун кыбыммытынан улуус киинигэр Бэрдьиэстээххэ аймахтарыгар кэлэн түспүт. Дьонум дьиэлэрэ, аймахтарым дьиэлэрэ һэрэтиитэ суох сиэтилиннилэр. Барыта һэрэтиитэ суох умайда. Транспордара, дьиэлэрэ-уоттара, маллара-аһаллара мин дьонум турар бэйэлэринэн тахсыбыттара. Биһиэни быыһыахтара, бөһүөлэккэ убаҕас киллэриэхтэрэ суоҕа диэн олох бигэ эрэллээхтэр этэ. Наһаа чуумпут ээ. Барыта үчүгэй, барыта үчүгэй. Айманаары, паникалаары гыннахпытына олох суох хаҥардыбаттар. Үс оҕолоох ыал аҕа баһылыга Илья Вакумов аҕыс таҕыстаах икки тээстээх дьиэтиттэн, баанньыгыттан, гарааһыттан ытыс соттон хаалбыт дьулаан күнүн бу курдук кэпсиир. Баһаар олох иһэрэ бу көстөр этэ, тыаһа ууһан ырык этэ. Киһи боҕотовар этэ, дьоннор боҕото дьэ турдахпытына мас кэрдэммит, элбээммит, баһаарынай массалар киирэр гына бэлэмнээбиппит. Ол турдахпытына Арай баһарынай массалар бутар Россиялара тыаһаата, тугура кэпсэттилэр. Өр-өтөр буолбатылар, ыраазы баһаарынайдар бу малларын хомуннулар уонна билигин кэлиэхпит диэн тыл эттилэр уонна бодобуостары кытта икки баһаарынай массаны, икки бодобуоһу кытта икки баһаарынай массаны тахсан барааллар. Оттон дьэ баһаарбыт куугунаан кэллэ, Биһи биир бодо траактар, баара уһа олохтоох траактары киһи емкостаах уутунан уот күскэ кэлбитигэр ону умуллара хатаатыбыт, кыайан умулларбатыбыт, уоту оттон иһин хаптаттыбыт атаак. Дьиэтэ ми ханаабынан улахан баарнайдар бааллара буоллар онно иһин ылыа этибит иннин диэн токуйдубун бэйэм ханаабар. Салгыы бөһүөлэккэ уот киирбэтин туһугар үлэлэр ыытыллаллар. Өссө да тыаллаах, куустаах күннэр турар буоланнар, уоскуйан хаалар табыллыбат. уот син биир онон-манан быгыалаан тахса турар. Илин өттүн уонна арҕаа өттүн оту туобар күүспүтүнэн тутан тохтоттубут. Пока бидин тохтооһун турар. Ол кэнниттэн уһун түүнү быһа пожарнай расчеттарынан округливаниялар ити бардылар. Онон манан хин биир ити кэлбит уот быгыалыы турар. Олохтоох кырдьаҕастар ойуур баһаардарын ыраах сиргэ баар диэн дьаалатынан ыытан кэбиспэккэ, бириэмэтигэр кыра эрдэҕинэ саба тутан иһиэххэ наада. Ону тэҥэ сэтиэнэх турар сирдэргэ хайаан да өртөөһүн үлэтэ бардаҕына эрэ инникитин ойуур баһаардара аччыахтара диэн этэллэр. Умуоран иһиэххэ наада. Ыраах сир диэн буолар. Ыраах сир не тостуу техника тиийбэт диибин. Отут биэс кэккээһэрбит бу кэлэн бу ороскуот даҕаны оҥордо тиэрдэ. Маннык ороскуоппут хантах гынан төлүүллэрэ буоллар олох кэйэн кэлэн
Сэттэ уон түөрт сааһыгар сылдьар нэһилиэк олохтооҕо Макар Данилов бөһүөлэктэн түөрт килэмиэтир тэйиччи сытар сылгытын баазатыттан үүтээниттэн матан эмиэ санаата түһэн сылдьарыгар түбэстим. Мин ол баазам умайбытын ити Арсений Егорович Павлов диэн специалист баар ол спутниковай үөһэттэн түһэриилэринэн көрдөрбүтэ эн бааза умайда быһыылаах онно мин отут биир да отут икки да урлон оттоотум хараастаатым кирпиччэ оһохтоох дьиэлээтим үүсээннээтим чэ подвал иһин уону күрүө хаһаа буолнай онно ол аҥардас онно Урулуон хаалбыта уонна Хатыҥнаах сэһэргэ Сылгаһата сэһэрбэр аҕыс сыс тоҕус урулуон хаалбыта ол үүтээри эмиэ умайбыт. Билигин уоскуйар өссө да эрдэ. Олохтоох дьон көмөҕө кэлэр уу баһар массыыналар ыксаллаах режимҥэ үлэлииллэринэн хайаан да бэйэлэрэ ууну быраҕынар помпалаах буолуохтарын наада диэн санааларын үллэһиннилэр. Ону тэҥэ сайыҥҥы водопровод үлэлээбэт буолбута хаһыс да сыла буолбутун ахыннылар. Баҕар маннык түгэҥҥэ эбии күүс буолуо этэ, дэһэллэр. Бу кэмҥэ Бэскүүлүн таһынан улуус үс нэһилиэгин территориятыгар ойуур баһаардара кутталы суоһууллар. Роман Дмитриев, Горнай улууһа, Вести.